kan program zong kai in a tu in kan kan ti cha kan ya lamak ngai kan kan tu ko la ka ho bo ni che tin na ka som ko ni ta ha kan kan nu le zong ana kan tel ti cha kan ngai lo kan tial lang mo ko kan tilang mo ko na ten to pa te achan le su cha kan chim kan taw si lo nan ton cionmi kan ton ciomi ah nomhnak le i lawmhnak timi i nomhnak timi hi vei phaisa tampi khi a si rua kan rak ti dah rak si veng rua lo mifim hna nih an chim mi lo a maw kan thinlung ummi te nuam te kan tuah khawhmi hi hi vawlei kan nunchan a si ti kha an kan ti bantukin kanmah zong kanmah le kan khap tawk tein kan huammi te kan tuah khawh kan tuah khawhnak cu kan chunglen in a kan support ca a si kan chunglen in cu lawng kan lung ah kan di than kan ti hmasa bang cun lawmhnak le lawmhnak timi hi chole van khin tampi cu a tuah khawh ve ko nan a tuah khawh lo thil tampi ve i dawtnak hi vei kan nunnak an a nuam bikmi si cu kan i dawtnak kan i dawt khawhnak cu zeidah a lam um ti si ahcun tu bantuk hi lungrual tein kanmah le kan tonmi tete kan groupmi nih hin vei pakhat le pakhat dawtnak kan ser pinah kan nunnak ah hin kan tuanbia a kan ṭelpiaktu si nizan ah nikum ah kan tuan kan kal le cu zong cu tuanbia kan ṭial ṭhiamṭhiam si hmailei zong ah ahohmanh nih hi cuti hin pakhat le pakhat i hawikom hna sin daw hna u sih hi group kan tuahnak zong ah zeihmanh khi si lo nangmah kei hausa thiam deuh nangmah ang pasal deuh keimah ang pasal deuh ti kan tuahnak pakhat nan um lo i hawikom u si i daw u si ti kha kan target si ko hopoh nih hawikom neih kan duh dawt kan duh ti fawn cucu phaisa nih a tuah kho maw tiah a tuah kho hlei mi si lo Cucaah kan lungthin ah a um ko. Kan ruah ko bu ah chim ka van duhmi cu i dawtnak ca kan tuahmi si bantukin hmailei zong aho paoh nih dawtnak in i hawikomhnak in kal ti kha cu hlan kan kal bantukin i zuam hna u ti kha tlawmpal te chim ka van duh tampi nan theihmi kan theihmi si ko caah khan group zong ah khan tu le tu pakhat le pakhat i hawikomhnak ca khan ca kan van tial khi kan tha kan pe hna ka van u kan tai lawng kan si sual lo si kan sin ka van ru le kan program a van u si lo tin caan kan thok masat lai tika hen kum thong tu kum kul le kum ruk a kum nga pakhat nak akan co piak tu certificate pe na kan van nei la certificate akan pe piak tu ve ka hen sirup i a zok tu bolo pa le cete pan pakhat lawng nan pe la an pahnih bak nan pek la lam nai tin na kal la lo ki da khi ma kan kan pe la cu wa ti tikah cun kan kumkhua zong upa cing si ko la tiah kan ruah le kan bu le sang pa nih tlawmpal te a hlei buang te paisa nak a van nei ve la cuti cun mah cu di cun kan lung ummi cio bia kan van chim la Vai bu le thut bu bu le dir bu in mah seran ning cio in keimah lawng hi minute panga luan mi ka si la minute panga cung luan lo kha kan i zuam la kan lung duh mi cio kan chim la cu cu tikah cun Siaven nih kan chim hmasa bang in Pathian sinah thla kan tat piak lo nak bia kan chim piak la khai lei kong ah Pathian sinah kan ap piak la cu cun ti le rawl ca zong kha kan cam piak chip la le kan caan kan hman ning kha tu zan ka stay ko la cu dih tu cun

Kum thong ding le kum kul le kum nga pasal rual a tlingmi sa a kapi a kici tam cem a kan lak biak tu Pu Van Bawi Lian ah Te Sai Chin a Te Sa Te Te Hlei Li

le hi lambai krit te he kan rak thok le cu kan rak i thok ka te cun minung pariat mo kan rak si kha kum sat kha chu pariat phong te ro ka te le te cun kan rak i thok le cu kan ah cun hi ka hin papa van pan mi hin ke hei ni rak i kap piak le thal in kan rak in lom tak tak e tlang ah se la kan rak i lawm taktak na tu kum he kan i nuam tuk ka te van pe zun ko ne si din ti le kan van pe zun than le si kun tu che e minung dong kan van then hem ngai le tu ban tuk in adang dong ki tha tha tampi ne kap le ko na de tin da minung he hual van rak ve le ka hual van nih rak ka koih re keimah dua kan cun ka ka mi hi ka kom ning la a ka tei tu umul la ti kha ka thin lung ah mo ka lung tak te se maka kha a ka tei tu rak umul la ti kha ka du a ruang cu tu kum kha tang ka keng tu ka si to ta ka keng tu ka si te khan

Ka hawi le kom zong nih tu bantuk tein lungthiang tein tuzan ah nan van ka lawmhpi nan van ka conglawmh pi nan van ka conglawmh tikah in kai lawm taktak le inu mai lei zong ah atu bantuk in tu kan hawikomhnak he vai ka om hen lungzor lo te mu hawi tu ke a som kho mi sinah hi a ruang cu Atu meikhu kan va tawh chung, barbecue kan rawh chung i kan mi hmanh kha dollar tam tuk hmanh si hi ram kan va vaih caan ni kan vai voi kop nak tete se ram kan va rian di le ol nak ke hna he ram ka kal po in ka se the te tum de ve ta nan se chiêu la la chu cha chun hi ram kan va va khom mi dong he kan ma kan huam long dong se lau kan nu pi le ni Va kal ko uh, nan bawmmi hi nan duhmi an si cu tiah lungtho tein nan kan onh ve caan kan va kal kho ve cu kan saih hna ulaw kan kal kho ve la lo cu mu ahcun kan nupi le nan cung zongah kan i lawm lei tuzan ah tu bantuk in king te van chuah kha kan duh cio ko nain khualtlawng hna kan um

hawikomhnak pakhat le pakhat i hawikomhnak le hmunkhatte ah umkalṭinak program hi keimah ka hmuhning te ka vai chim na le kan ruahnak te cu a kai tak cio lai i keimah ka hmuhning te keimah ka ruahnak ah cun hi thil hi thil ṭha tuk si ti khin ka hmuh le kan nu le zong tampi nan um tikah hin hihi atu kan van chim bantukin kan nu le zong kha nan biapi ngai le hihi nan vana cungah a ruahzia nan thiammi hi bantuk group te hna vaya zalong tein manh caan te ah va kal ko ti na kan thahmi zong kha a sunglawi tuk hringhran i ka van chim duhmi cu I dawtnak Baibal nih hin dawtnak hi Jesuh zong kha Baibal nih a chim peng Jesuh zong vawlei um lio i a siaherh cemmi a kan cahtami biafang pakhat ah ai tel vemi cu pakhat le pakhat i do i si ko dawtnak a si. Le hi hawikomhnak kan van tuahmi te hi thil zei kha a kal ti i ka hmuh ning cu Hawikom te in ramri ah kan kal hna, kan va um ti hna, kan zangthap hnih te kan va riak ti hna. Le hmunkhat te ah ti ṭhut dir ti bantuk hmunkhat te kan van um ti mi nih khin dawtnak pakhat le pakhat dawtnak a chuahter. Le hi thil hi thil ṭha tak si. Kanmah thawhvai chuahnak lawng si lo, pakhat le pakhat i tlaihchannak le i dawtnak kan zia anih cu kan zia i theihnak pakhat le pakhat i ngamhnak Zeithatnak lawngte kha a chuahpimi kha vialte kha phaisa i cawk khawh cu phaisa cawk khawh a zung Kei Cheset kum lio khan kum te cu ram cu ka riak la hi ka kam kan hon nu hin ka riak kho ti lo la ni kum kan ti la su te kum thong ni kul langa chung kha ram vai ni vai ta riak kha si la wan to ko lo anom ning chu mu kan hong lawi le muika kan hong lawi le kan ni le thang le ihnak chung kan lu pah tiah kan ni caw kha kha pakhat le pakhat ah capo kan sai hna bia kan i ruah hna kan i hoi komh hna khi khi a sunglawi tuk la kei cu vitamin lak hmanh ah khin a ṭha cem si la ti mi si la phaisa zong cawng awk ṭha lo mi si la hihi cu kan tam ko ah cun vaya tuah peng ding tiah ti kei cu ka hmuh le amah belte cu hriam he nam he si tikah khan ralri te tu khan Bawipa tu kan duh phenh si lo ralri te tu khan cawlcangh tu kha cu a biapi hi hi hi tukum he vaya an tlawm ngai hna kum le bang cu hi hlat hrawng hna si than si lo te mei ah phu hnih phu thum bak in riah zong ah choi si lo mun kat te ah kan riak ti hna la kan nuam ti hna lai ti ka sunglawi tu phu than na tukum ah ke kan chairman nih pakhatnak kan ti ko la mu an bang kan lak piak mi zong he Kai lawm taktak ziah ti cun a tuan tak le a tuan tak le a tuan man a mu ti kan ke cu ka rual le mu ka lawm pi taktak a tuan tak le pai kum zong ah Pathian nih lam kan hruai seh thaluam ten lungtho ten hmun khat ni ah ni bantuk ten a kan i hawikom than hna la le hi thil te he hi ti zoh ahcun an ke mi nih khin kan zoh na salo atu ah khin maw Hi cu ti ah khin a cung palang lawng van ruah khin cun a dal ngaimi khi lo. Asinain a chung taktak ah vun luh ah cun a sunlawi tuk ning mu a sunlawi taktak khi si ni chiar rian kan tuan kan re thei ke bantuk a caan te kan thawk a fai chuah pakhat la pakhat kan vai i komhnak nih khin

Baibal ca a cangmi cu ka van thei lo nain pasal ṭha hna an thawh cu ar khuang hlanah san thawh hlanah ti khi a um bakmi si le cucaah cun ramvah hi ka thut le zaangmak bang nih cun a ngah bak lomi si caah hin ram ka vak ve ko lai tiah pasal ṭha hna a ti vemi pawl hi cu

Bupi kan van lut tiang hi kan chimh cu. Cucu tuan lo cu Nazi le ka tiang hei hnih tiang va si cu. Cucu dahok hnih lawng te kan riat le kan bilung bu te hi kan i chimnak si le kei bong cu America na ram ka riak hi a tunai te i ceu si ko nizan nai bak yong thami to an ka rel me le kan rim timi hi pei si hi ka ti zeidang vialte hna kan hi vai a ka duh cemmi si zalong ten bawipa kan thang tat khawh kan duh tik po a pot um lo te in kan um kan kal khawh mi pei vulei cong duh cemmi si ko hi ti kha tongnak ah chin ko duh mi si bawipa nih thutnak kan pe ko na set Amen.

Kan chim hlun kan state kha kanmah le cio nih a lam kan i kawl i kan pom i kaa pakhat bantuk si le kan group ve kan ti na caan cu han man cu cu kha law tampi kan van chim cang le hi ni zei thil ruangah thla kan kal ti kan duh pakhat kungti pakhat ah khrihfabu pakhat ah na kongkam ah na hnawhnak chuahpi ding kha kan timmi si lo

ke i vei sawhsawh ka lo nain sinain mi pakhat kan nunnak a biapi tukmi cu kan thinlung kan i damnak le kan lungduk te kan tuahmi zei bantuk thil va si lah kan i lawmhpimi le tha kan i pekmi kha kan nun chuah kan i nawmh bikmi kan duh bikmi si lo ka hin zei ramvai pati hna cu bilopi ka lo natein tu chungah paitor pakhat dir mun in tha na hong kan pe ke kan min somi chungah a ci tham ci ti lo tein na hong kan tel pimi chungah hin upat nang zong kan in pe ke na chung zong kan ngai lo tuk hrim kan ti kha an chin chang ko buan lo than kan duh ve tu zan ni a chuak min vialte nan chungah kan lung ai lom kum thong hlat kum kul le kum ruk ah cun minung pakhat nih a hnin tal cu kan van chuahpi ṭhan lah le an luh tik pakhat cu an chuang tung pak ti lah lo a luh tu ka a hang si ake kan van ngeih lah lo maw kan van luh cang anu thil ne a phot kan van thenh cang hnu cun ei lang mang kan duh le kan kurpi lu tu chang kan chuah tak ti lai ka zum lo a thar tu kan van chap than la le pathian lam kan hruai se kan ti na cha cun phaisa a kan nihnak um lo lawmhnak taktak a um lo atu bantuk i kan hawikomhnak nih hin a kan nihter a kan lawmhter kan chim lengmang bantuk in kan nei kan tinak si lo dollar song nga te kan thawh le kan i chung bak ni langmang in a kan tuahmi na zan lai ke kan kan hngilh lai i milk nawl a kan tuahtu dollar kha an million a taktak ahcun phaisa cu a cuai tlai khawhmi ka si lo le kule zapa ti le satu kan kan tah viar lai lei thil poh poh kan nun chuite kan ni khawhmi kha ho poh nih cucu kan kawlmi si le kan ram beih nak ruk nih a kan ter khawhmi a sunglawi tuk cucaah cun ho poh nih thai te kun ti kha nan kan chim sama kan ka van duh na ka hlat

kan Pathian min thangṭhat in um ko seh. Tuzan hi sunglawi taktak si, zeicahtiah cun i hawikomhnak pakhat, a sunglawimi i hawikomhnak a si. Kan chinchin pa zong group hi vialte pasal ṭha rin hrawng kan an si he, kan taktak te. Kum kan kuruk chung i ummi kul kul le ruk kan si. Cu chung i a ṭha bikmi, i a kap khomi na si kha cu kan in lawmhpi. ti kha an chim ka duh le voi ah ramveih kong le sakah kong hi kan Bible hi a tling tuk le te kan Bible ah hin a tling lo bi hrim um lo zeizong te hi Pathian bia in a tling rih ko kan eidin kong ding tiang mo phundang in kan chim si ahcun saram te hna hi Pathian nih a rak kan ser piak mi cu minung ca a rak kan ser piak mi a si Baibal ca kan zoh tikah nemrawt hrinsor a simi hna pawl hna kha ramvak miphun an rak si cu mu. Asinain ka chim duhmi cu Baibal ah hin ramveih hi ṭha tein a rak ummi si ko nan theih ko cu Jakob te hna Esau te hna mu ramveih ti hi phundang in vawlei holh kan chim ahcun hobby pakhat khi kan uar vemi thil pakhat kha a si lentecelhnak khi hunting timi hi a tak ti ahcun sport pakhat a si ve cu bawlung chuih kan uar nganmi volleyball kan uar nganmi thil lentecelhnak maw a thianghlimmi maw kan uarmi cawlcanghnak paoh paoh ah khin ramvaih zong hi ai tel ve mi si ko nan huam ve, nan tuah ve, nan i lawm ve ve ko cu mu. Le ding tein Bawipa nih an tuai hna, nuam tein caan nan hman, sunglawi tuk. Nan va tuah caan tete hna zongah hin pastor tein kan in tel pi khawh theng hna lo zongah nan vai, nan vai caan nan va lak caan ah hin Khrihfa upa khatpi nan um ko. Pathian bia zong bai ruah ko, Khrihfabu kong zong bai ruah ko, si lo maw? Thla nai nan va cam pah dek mot te hla. Vaya. Thla thla zong va cam pah ko, pastor theng lo zong ah mo a tu loi tuk ni ka si le, keimah pumpak zong in keimah cu ka thiam lo nain vei ah kan lawmhpi ngaingai hna nan i lawmh ning he khuaruahhar seh mah vialte ka sin van phan pah mi cu cu vei ah season uh, hunting season lio ah hin cun thawngtha kan chim ah khin kan zoh hna le vei ah thingkung cung rumro Tinh cả thani ngạc Ôi điện sang bà là con sẽ ăn ai dính ăn gì hết Thawngṭha kan van chim bak hin a hmeh rua Mi nih sawmthum nga cung hrawng a sian cu a nazi he awn rua ti bak cu si le. Oya. Nan tuahmi cungah lunglawm tein nan tuahmi kha a sunglawi taktak le Baibal ca pakhat te ka rel la le cu kho cun Tawite bia ka van chim la le cu hna kan cang ve ko hna lai maw? Le Baibal ka rel hlan ah minung kan nunnak, nunnak, minung nunnak timi ah hin mifim mi nih thil pathum a biapi taktakmi thlau khawh lomi an chimmi cu nunnak timi hi zuamcawh i zuamcawh peng a si ti si ko. Nunnak paohpaoh hi zuamcawh nun a si an ti. Cun nunnak hi pehtlaihnak a nei pengmi si an ti. Nun paohpaoh ahcun pehtlaihnak a nei peng pengmi. A pathumnak cu nunnak hi ai thleng lung ai thleng zungzalmi a si ti si. Kan nunnak hi tu kumi hi tluk in nan nunnak nan i hawikomhnak zong hi kum vui ahcun phundang deuh zong a si kho men. ai thleng peng, ai thleng peng. Bible lio ah ram an vaih lio ahcun nanmah bantuk meithal ṭhaṭha hna hi theih dawh an si rua lo cu mu. Uh, li li thal bantuk hrawng hang khin dakaw ram an va vaih ko cu. Sihmanhsehlaw caan ai thleng ka chim duhmi cu nunnak hi zuamcawh nun a si. Cucaah cun kan nun chungah hin a si maw khin dek zuamcawh nun khi a um zungzal ko. A chia lei, a ṭha lei in ramvaih te hna, atu nan tuahmi te hna hi cu nan ngandamnak zong si cu mu. I uh, sa nan kah tik belte ah cun vaya license lo cu nan kap bal lai lo dah ti khi cu ka ruat. Cun khi ei cawk lo tiang, mong hman cawk lo tiang hna zong cun nan tuah bal lai lo i Khrihfami kan si caah hin thil kan tuahmi vialte hi kan tuah ko lai sinain kan tuahmi vialte hi a donghnak a phi cu zeidah a si tiah cun Pathian sunparnak ding caah a simi thil kha kan i hmaithlak zungzal ding kha a rak si ko. Cucaah cun Baibal ca nih a kan chimhmi Korinth khat a nganper hna a nehsawmtu le pakhat ahcun a si ko sihmanhsehlaw zei nan tuah hmanh ah nan ei ah siseh nan din ah siseh nan tuahmi cu a dihlak in Pathian thangṭhatnak caah siter ko u a ti. Le chim duhmi cu kan tuahsermi vialte hi kan nunnak kan van kir ṭhan i kan tuah ciami kan van ruah ṭhan tikah Bawipa sunparnak, Bawipa thangṭhatnak, Bawipa he pehtlaihnak dawntu a si maw? Bawipa sunparnak dah a si? ti zong khi kan nunnak ah a thang in kan van i ruat ṭhan hna lai. Hi bantukin i hawikomhnak ram paihnak in nan hmanmi hi keimah ka saduhthah le bang ahcun Sport Ministry bantuk a si caah hin ram paihnak nan tuahmi zong hi ministry pakhat ser khawh a si ko mu. Cuti ka ti tikah cun cawnpiaknak lei rumro in nan thinlung ah um hlah seh, a lam tampi um ko mu. kan ṭhan khawhnak cucah cun hi bantukin thil nan tuahmi ah hin Bawipa nih an chuah hna an ven hna kum chuak him tein nan tuahsermi cungah hin kan i lawm. Bawipa nih nan tuahsermi vialte hi thluachuah pe seh law hmailei zongah nan tuahmi kongah hin Pathian sunparnak a si selaw cun nanmah zong nan i hawikomhnak ah hin damnak an petu hna atu nan chim lengmang bantukin maw kan thinlung tamnak a kan pek, taksa zong tamnak a kan pek. Cucu Pathian nih hi bantukin tuzan zong season a donghnak ah lunglawmhnak chim le thlacam bu te hna in nan tuahmi te zong hi ai dawh tukmi a si. Cucaah cun hi bantukin a cawlcangmi ram daihnak leithal he a lut a chuakmi vialte zong kha Bawipa nih thluachuahnak in pe ko hna seh ti kha chim ka duh le a kapmi cu a kapmi an si mai a pakhatnak lawng malaksawng nan i pek a kap bak lomi te nan um ma